De rop om doede. Der moat in doede komme dy't gewoane fisk yt, sûnder bearen en begrutsjen. Der moatte doedes komme dy't rjocht trochgean, om't it harren neat skele kin. Der moat in doede komme dy't de doedes ropt.
Mei it gedicht De rop om doede stapte Hidde Boersma trettjin jier lyn de Fryske literatuer yn. It hat dus trettjin jier duorre ear't hy mei in nije bondel, Dûnsje mei de Derwysk, útjûn by Hispel, op 'e proppen komt. Ik wit it, hy hat yn 'e tusketiid net stil sitten, want hy hat ek twa proazawurken skreaun, nammentlik Voltuch de Mistin en De gewoanste man. Mar mei it Dûnsje mei de derwysk is it ek krekt as pikt de dichter nei trettjin jier gewoan de tried wer op ast it earste gedicht út it earste skift lêst. Man op in stekje. Horloazje om 'e pols, ring om 'e finger, pet op 'e holle, jokte efter it ear. Hy sit, de stêd beweecht, moaie aap is er. En moarn en oaremoarn Sit er der wer. Lit my lykwols earst de bondel fierder ynliede. It is in bondel sûnder fierdere opsmuk, trije skiften en twa gedichten dy't der oan foarôf geane. Kom ik aanst op werom. De efterflap seit, De gedichten yn Dûnsje mei de derwysk teare de frije kop binnenste bûten. De doede krijt yn dizze bondel in earm, in skonk, in skonk, in earm en in holle. Dy frije kop komt yn 'e gedichten gauris foar en dêrmei is ek drekst al in earste ferliking te lizzen mei syn earste bondel De rop om doede. Ommers, op dy efterflap stiet, Gedichten dy't de kop frij meitsje. En fansels is drekst al in twadde ferliking te lizzen mei De doede sels, dy't yn dizze nije bondel wat mear body kriget, dêr't ik sa'n wurd om sis. Dat de dichter weromgrypt op de doede en it doedisme, dêr doelde ik niissa ek op, dat hy dus de tried wer gewoan oppikt. De fraach dy't soks dan opropt is oft dizze bondel in twadde doede is, of oft de doede âlder wurden is, lykas de dichter, en hokfoar wjerslach dat dan hat op syn poëzy. Dêrnjonken is de dichter net allinnich âlder wurden, mar ek heit. Dat lêste spilet in grutte rol yn dizze bondel. Mar wat wie in doede no hast ek mar wer. Dat kin Boersma sels it bêste útlizze. De doede en de dude binne yn sekere sin dus in relaasje. It is net sa dat de doede de dude is, mar.

Dat, op syk nei de dichter en de doerde yn dizze nije bondel en sjen nei hokker ûntjouwings dat se beide trochmakke hawwe. Dêrfoar wol ik nei it earste fers út de bondel, sa't ik dat oars ek wol wend bin mei de fideo besprekken. Ik sei niisten al dat der twa ferzen oan it earste skift foarôf geane. Dat binne frij wat prosaïske ferzen mag ik sizze en prosaïsk yn beide betsjuttings fan it wurd, mar nettsjinsteande nijsgjirrich. It is ienfâldiger in doerde, sjoch de bondel De rop om doerde, te betinken as ien te wêzen. Je eigen kop frijhâlde is minstens sa dreech as in oar de kop frij meitsje. De grutste opjefte yn it libben binne jesels. Hoe ferhâldst dy ta de wrâld en hoe kinst der in hân yn ha? Leben ist Begegnung, sagte der Buber, skreau de Dútske non yn de trein yn myn reisboek en bewege sis ik. It is dûnsje mei de dingen dy't der binne, dûnsje as de derwysk mei de fiif persint. Fier wêze! rôp de man mei de bleate bast my op 'e dyk by Tsjerkebuorren opromme ta, doe't ik him en syn slungelige maat in bytsje skrutel mei de holle fol prakkesaasjes groete. En sa is it, lit je net beheine. I ain't with being told what to do, if I can't do it the way I want then fuck it! Ol' Dirty Bastard yn The Dirty Version fan Buddha Monk en Mickey Hess. Fier wêze. Dêr wurdt eksplisyt ferwiisd nei de foarige bondel. Ik doar wol út te hâlden dat foar in better begryp fan Dûnsje mei de Derwysk it net ferkeard is bywannear't men De rop om doerde lêzen hat. It giet ommers fierder dêr't er bleaun is, ommers, hy pakt de trie wer op. Der binne sa in soad ferlikings te lûken, mar ûntdek dy foaral sels. Nijsgjirrich foar no is dat om in doerder te wêzen it net iens sa ienfâldich is. Datst dy dus ferhâlde moatst ta de wrâld en sa dûnsje mei de dingen dy't der binne. Sa komt er it tichtst by himsels wannear't er oan in rafelrâne fan de bewenne wrâld is en syn maat bellet dy't ek fan sokke plakken hâldt. Dat is pas jin ferhâlde ta de wrâld en dûnsjen mei de dingen dy't der binne. Mar lit ús no nei de twadde helte fan de titel gean, nammentlik de derwysk, of ek wol derwys sa't it yn it Nederlânsk skreaun wurdt. De derwysen nimme in apart plak yn binnen de soefy's, dy't mystike bruorskippen binnen de islam foarmje en leauwe dat God oanwêzich is yn alles wat bestiet, Minsken, dieren en dingen. De derwisjen ûntstiene yn de achtste iuw neidat de islam yn kontakt rekke wie mei de Perzyske godsjinsten en it hindoeïsme. Dan kin de namme de derwysken ek noch slaan op in islamityske geastlike dy't de gelofte fan earmoede dien hat. Dêrfoar hat de Fryske Wikipediaside net genôch ynformaasje mar de Ingelske wol, dus hjirby alfêst ekskús foar myn Ingelske útspraak.

Dat is goed út te lizzen yn ferliking mei de Doerde, dus dat it neatdwaan suver wat in filosofyske legitimaasje krijt, of yn alle gefallen wat in oare dimensie. It is lykwols net sa dat de gedichten yn Dûnsje mei de derwysk no sa botte oars binne, sa botte filosofysker of religieuzer, wat men miskien wol fan tinken hawwe koe. It is earder krekt oarsom. Der komt yn Derwysk yn ferliking mei de Doerde minder God en minder kosmos foar. It is suver wat mear down to earth, om no mar even sa'n wurd te brûken. Yn it gedicht ESSEH skriuwt er, Der is gjin mystearje, gjin mysterieuze God. In eigenskipswurd as anekdoatysk kaam ûnder it lêzen ek gauris by my op. It is sa dat Boersma tige tagonklike poëzy skriuwt, dus gjin hege lyryk of djoere wurden brûkt. Op it earste gesicht ienfâldich, al is dy ienfâld betiden ferrifeljend. Feit is, is dat de dichter ticht by himsels bliuwt, yn de derwysk noch mear as yn de Doerde, nei myn idee. Faaks moat ik konkludearje dat er wolris wat te ticht by himsels bliuwt, dat it wolris wat te folle in anekdoate bliuwt. Syn heitegedichten, sa't ik se foar it gemak mar even neamd ha, binne dêr in goed foarbyld fan. Dy binne betiden frijwat partikulier. Wannear't sokke gedichten dan wat universeels krije, wat der dan wat humor yn sit, dan hinderet dat neat. Soms is dat wol it gefal, mar ek gauris net, en dan dogge sokke gedichten toch wol wat ûnderstek oan 'e bondel, yn myn optyk. Mar hjir dan in foarbyld. Welpen. Myn soan en de bal rôlje as jonge liuwewelpen oer it gers. Aldergeloks binne sokke gedichten op ien hân te tellen, want it neikommende gedicht is alwer fan in hiel oarsoartich filosofysk kaliber. De sin fan smoken. Myn soan en it buorjonkje binne op it hiem dwaande mei doazen, touwen en de trekker. De âldste borcht de karre efter de trekker, wylst er dêrby as in sjekje op 'e lippe syn Elmo by it hantsje yn 'e mûle hat en de oaren oanwizings jout wat te dwaan. Juster seach ik in klupke wurkmannen by in pick-upwein op in pleintsje yn 'e stêd, Ien fan harren jeuzele by it sjekje lâns as wie dat de hiele sin fan smoken. Dat sein habbende woe ik weromkomme op it dudeïsme en it soefisme en dat yn relaasje mei it heiteskip fan de dichter, want, sa ha ik my fertelle litten, feroaret dat in minske. Kin men mei oare wurden dan noch sa'n libbenshâlding of libbensstyl oanhâlde? Ik moat hjir direkst wol by sizze dat de dichter net eksplisyt makket dat hy it soefisme oanhinget en men moat fansels altiten oppasse mei it lykstellen fan it lyrysk ik en de auteur. Mar wat te sizzen fan de ien nei lêste alinea fan it fers by de berte fan myn soan, En no is it soargjen foar mysels en de wrâld, in soargjen foar dat jonkje dat stil leit te koesen en groeie sil oant er my as feint op in dei ûntkomt, sûnder dat der wat slims mei him barre sil. Letter yn 'e bondel fine wy de earste strofe fan it gedicht Wurch genôch. Sa hiel wiis as earder bin ik no net mear. As ien nei lêste gedicht fan 'e bondel fine wy it fers Baaskes dat ik hielendal foarlêze wol. Yn in sterke stream moat ik my skrap sette, As it hiet is, swit ik my dea. De swiertekrêft wol my platdrukke tsjin de ierde, my der ynskuorre. Om it lang út te hâlden moat ik myn lichem oefenje en moat ik erfaringen opdwaan, ûnwisse dingen ûndernimme, myn geast te oertsjûgjen fan wat ik wol en net kin. Myn soannen moat ik beskermje en erfaringen opdwaan litte, tagelyk, ik moat leaf foar harren wêze, mar ek bikkelhurd. Se moatte fouten meitsje en it oerlibje. Dochs binne je oer mar sa'n bytsje baas. Dan kin net sein wurde dat de heit de dude yn 'e dichter ferdreaun hat om't er no ferantwurdlikheid hat foar in oar syn libben. Men soe sels úthâlde kinne dat it de dude fersterke hat, om't er him no noch mear realisearret hoe'n bytsje ynfloed dat er op it libben hat. En om dat dudeïsme troch te lûken soene der ek net sokke gedichten yn stean as it niis foarlêzen iepeningsfers en ek net in gedicht as Pier Boersma, ommers, dy oare Fryske dichter dêr't it dudeïsme foar útfûn liket te wêzen. Myn konklúzje is dat de dichter Hidde Boersma mei Dûnsje mei de Derwysk fierder giet dêr't er bleaun wie om dy ferliking mei de reade triede mar wer ris by te pakken. Hy komt ta nije ynsichten en lit sa in beskate ûntjouwing sjen sûnder it eardere wurk te ferleagenjen. Wat sis ik, der komt op dy wize in beskate kohezy yn it oeuvre. Dêr komt nochris by dat er der moai by komme kin, of mei humor, of filosofysk, of beide. Dat er hjir en dêr wat te partikelier en anekdoatysk is, dat ferjou ik him dan ek graach. Al mei al is Dûnsje mei de derwisj dus in weardige opfolger fan De Rop om Doede. Al hoopje ik al dat de dichter net trettjin jier op him wachtsje lit foar't er wer mei in nije bondel komt.